السلام علیکم دوستو سجنو بھراوو وسیب واسیو سن اسیں اج تہاڈی خدمت وچ ایک بہوں چنگی شاعری گھن کے حاضر تھئے ہیں جیندا ناں ہے سی پنڑی ہن اسی میں جلے چھوٹا ہوندا بھی میرے دوست جڑے سنگی ساتھی ہیں میرے فرمائش کر کے میرے کو سن دے ہیں تے اج میں سوچے بھی میں اپنے دوستیں نال وی کوں شیئر کرنا تے سن اسی شروع کریں دے سن سو توجہ خاص دے نال ایک پننی ہوندی ہے تے او کوئی ایک بندہ مل دے تے انہیں دی آپا دے کیا گال بات تھی دی ہے کیا انہیں دے مکالمے تھی دی ہے ان کو شاعری دی صورت ہے شاعر نے پیش کی تھی تھی تو سن بھی سن سو توجہ خاص دے سو شروع کریں دے ہیں کل اچانک سریرہ پننی ملی چن دے وانگے چمکدی ہوئی تصویر ہے۔ نپ کے دامن الانڑی ہے کجھ ڈے کے ونج ڈھیر ساری نظر دی او دل گیر ہے۔ رکھ جوانی تلی تیں سوالی تھیاں میڈا مالک کیوں کیتی اے تعمیر ہے۔ ایندا بھوتا بݨیندیں ونڄا چھوڑیں ہا در بدر جے رلݨ ایندی تقدیر ہئی میݙی پوتھی تیں ہتھ ݙے کے آکھیس ولا میݙے مالک دے بارے نہ ایویں الا اوندی حکمت ہے بالا تیݙی سوچ توں اوندی قدرت تے ناجائز تہمت نہ لا۔

غرض غیرت دے سرکش غیوریں دی دھڄ دھوڑ ددھݨ دے اندر ملا ݙیندی ہے۔ غرض پووے نہ کہیں کوں کݙہیں کہیں توݨی غرض اوکھی وبا ہے زمانے اتے غرض دشمن ہے عزت و ناموس دی غرض بدلی بلا ہے زمانے اتے۔ عشق سونہاں نہ ہا جیڑھے ویلھے میݙا کیا میں ہاویں اے دورو دہر ڄاݨ دے لا تکائی دے ویڑھے دی ملکہ ہاویں شان میݙا اے سارا شہر ڄاݨ دے ناز نخرے ہمیشاں دے ہن ہمسفر حسن کتنا ہاویں اے قمر ڄاݨ دے

اے پنݨ بہانہ ہے فقط سئیں دی گول دا کہیں بہانے او دلدار مل پووے ہا بھر ڳلتھا لہاواں ہا میں آپݨی سک ݙیکھ میݙو او سوہݨا وی کھل پووے ہا کیڑھی ڳالھوں روٹھا ہئیں ݙسا تاں سہی۔ ڳالھ پچھݨ دا موقع نکل پووے ہا۔ کیویں غیریں اݙارین ہوائیں اچاں۔ بھول گزری ویہاݨی سول پووے ہا۔ کوڑ سچ دا نتارا کرݨ دے کیتے روپ کئی کئی وٹیندن میݙا دوستا۔ پیار مونہہ دا گراں نئیں سمجھ ڳالھ کوں یار اوکھے منیندن میݙا دوستا۔ یاد یاد اے جڈاں تئیں اوں پر ناز دی نین بھالیں دیاں بھالاں بھلیسن وتے میڈے جذبات فرقت دی زندان وچ بے گناہی دیاں قیداں کٹیسن وتے آپ اپنی امنگیں دے جلاد تھی دشت حسرت دا سینہ رنگیسن وتے۔ شوق جان ء تمنا دی خاطر سدا ذوق سولی تے خود کوں ٹنگیسن ودے میڈے ساقی جڈاں واگ پھیری میڈو۔ ایویں رلساں آواری نہ بازار وچ سر تے سایہ جو ہوسی اوں لجپال دا مست رہساں ہمیشہ میں گھر بار وچ۔ بہوں شکریہ سوہنہ سئیں کمال مہربانی سوہنہ سئیں ساڈے چینل کوں سبسکرائب کریسو اور ساڈے ویڈیوز کوں ڈوجھے دوستاں نال وی شیئر کریسو تہاڈی محبت تہاڈی خلوص دا بہوں بہوں شکریہ سئیں رب سوہنے دے حوالے۔ ساڈے ایں چینل کوں سبسکرائب کریسو ایں سبسکرائب دے بٹن تے کلک کر کے نال اے گھنٹی دا وی ہک آئیکن ایندے تے کلک کریسو تاکہ ساڈے آون والیاں ویڈیوز وی تہاکوں ملدیاں رہون